Deɛ nti a ɛma yɛde soobolo ne lamgye no gu wom ne sɛ, soobolo mpɛ biribi te sɛ kyɛnse. Wode soobolo no gu kyɛnse no mu a, at the salt na let soobolo no akyɛngye colour. Wonnya no red no bio, na ɛyɛ deep black bi wɔ hɔ, aha nti na ɛma yɛ use wei. Wei ɛyɛ kube, ɛyɛ kube.

obi a ɔyɛ mensesa mogya no ntumi mma anaasɛ obi a ɔntumi nna anaasɛ diabetes anaasɛ obi a n'akoma ɛbɔ no kimkimkimkim kookwaduro wɔ hɔ sasaborɔ obi a ɔntumi akwadaa a ɔntumi nnante ne nyinaa yɛwɔ bi wɔ ha woba inside ha a woto anim a wosɛ ahemfo nkonnwa bi wɔ ha yɛne ahema obi a ɔyɛ engagement anaa adɔre ohia akonnwa a obɛnya akonnwa wei Gallon wei yɛ ɛno ara na ɛde aduro no gu mu hyɛ ma wɔn a wɔkɔ aburokyire. Ɛyɛ wei a aha nso woto w'ani na wohwɛ a aha deɛ wɔde te a ɛtoɔ nko ara ahoɔden nnuro no deɛ different different bebree ne nyinaa nso yɛ alliances nti na ɛwɔ ha no because sɛ wonni wei a. wontumi ntɔn saa nneɛma wei nyinaa agye sɛ wowɔ wei oh, ansa na wobɛtumi atɔ nneɛma no nyinaa oh, okay. na wo starte wei adwuma wei oh, mɛtumi aka sɛ me starte yɛ bɛyɛ 40 years no 40 years mpakya wow na 40 years aha yɛ na na wɔ aha yɛ na mewɔ me nkɔ baabi a aha yɛ na mewɔ woba me fie nso mabie ne the same kɛseɛ pa wɔ fie Okay.
Ne nyinaa yɛ aduro no ara. Ɛnna mesi me sɔre bɛ nyina ɛwɔ aseɛ. Nti dɛn na ɛma ɔte bi te adwuma bebree wɔ Ghana aba dɛn na ɛma ɔhyɛ wɔn kran sɛ sɛ yɛ adwuma wɔ. Adwuma wɔ yi no sɛ ɛtɛ ma ansa na mbɛ sase adwuma wɔ na me maame me nana ɛmi di n'akyi nti ma nkɔ sukuu ma ntena kazo adan mu mpo da. Nti medii n'akyi ara sɛ mɛsua no. Ɛsiane sɛ mantumi ankɔ sukuu nti, ɛwɔ sɛ metu n'anammɔn no na mehwɛ sɛ ɛbɛtumi aboa me. Nti sɛ ɔkɔ bush a, na me ne no kɔ, na me ne no akɔtwitwa nnua no. Nti ɔkyerɛ me sɛ, Dua wei, wode ka dua wei ho a, ɛyɛ adwuma wei. Wode dua wei ka wei ho a, ɛyɛ adwuma wei. Nti ɛmaa me ti gu me tirim. Nti aduro biara nni hɔ a ɔbɛkyerɛ me wɔ nwura mu a mɛka akyerɛ wo sɛ wei menim. Ebi wɔ hɔ a, na mennim deɛ a na menim. But deɛ menim deɛ menim. Oh, okay.
na wansua na Nti mesua oh. saa.
Nti mesua wɔ awie na mebaa ha. Ɛbɛ saa te sɛ sɛ wotɔ wɔ yi a. Uh-huh. Ɛwɔ sɛ wonoa wɔ eh, kukuo wɔ mu. Oh, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wonoa deɛ nti ama yɛnoa no kukuo nom ne sɛ Sɛ wonoa a, ɛma fi bi a ɛwɔ aduro no mu no kɔ kukuo no ase. Ɛntumi mma so. Sɛ wonoa no wɔ siliva mu a, ɛbɛdi bɛyɛ three days a wobɛhwie aduro no na kuk ɛɛ siliva no mu nyinaa ayɛ white. Ɛnoa no bɛbi Atwe sɛ sɛ ɛyɛ de na yɛn yi so silver. ɛhɛn, siliva no, ad- aduro no bɛtwe siliva no ahoɔden no nti, power na aduro no wɔ no, ɛbɛkɔ fam. Nti na ɛma yɛ use wei. Ɛna wei nso ɛyɛ biribi te sɛ wahyia w'adɔfo na wopɛ sɛ mo nom mpaboa a, yɛde bɛgu wei mu.
Bɛhohoro mu, wode nsuo bɛhum na wahohoro mu fine.
Mpaboa nkwa na ɛde nom.
Nti wohwie a, ɛyɛ fɛ. Ne ɛma wo koraa no a wode bɛhwie agu mu no, ne nyinaa wɔ hɔ. Yɛno akyi no, yɛwie yɛ no, ɛnna yɛbɛnya biribi te sɛ esiane sɛ yɛnom soobolo ne lamogye no nti, yɛbɛyi so ama wei. Sɛ wahu. Ɛyɛ neat. Ɛsɛ deɛ ɛfa soobolo ne lamogye gu ade. Deɛ nti a ma yɛde soobolo ne lamogye no gu wom ne sɛ, soobolo mpɛ biribi te sɛ kyɛnse. Ɛmpɛ kyɛnse.
Wode gu wode soobolo no gu kyɛnse no mu a, ada sɛ ɔtane soobolo no akyɛngye kala. na kala na ɛsɛ yɛ red one no wonya no red no bi na yɛ di black bi wɔ hɔ ha nti na ma yɛ yusu wei wei nso ɛyɛ aduaba bi a yɛhyɛ dɛ dua ade na kura wɔ mekyerɛ mu sɛdeɛ bɛyɛ mo ho nkyerɛ mu deɛ wɔn aso sese yɛ ano n'aba no adeɛ wei no wei no na efifi wei bi na ade hyɛ fam na efifi wei. Oh, okay, ne seed. Ɛhɛn, ne seed ni. ne seed na ekura wɔ. calabash seed. seed ɛɛ ne seed no no. ɔn sɛ wei no wotumi dua ma ne yɛ yi. ɛɛ no na wobɛdua bɛnya wei. ɛnti like. ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ wobɛnya no pɛpɛɛpɛ.
wobɛnya no pɛpɛɛpɛ. ɛna ɛba ha nso a prɛkɛsɛ wɔ hɔ ɛɛ twenty na haban no. yɛ ɛɛ yɛwɔ ɛɛ nyanya haban prɛkɛsɛ deɛ nkwan. Ɛmma wonom a, wonnya BP. Obi a ɔwɔ BP deɛ, ɔbɛtumi anoa prɛkɛsɛ na wode mahogany aka ho na wanoa na wode ayɛ nsuo a wobɛnom. Saa yareɛ no, wonnya. Wate aseɛ? Ɛno yɛ toantia ahaban ɛnna nyanya. Toantia ahaban no, sɛ wonoa na wonom a, ɛmma wonnya white. Ɛdɛ mpo a, wonnya bi da. Ɛma wo dompe mu nso yɛ den. At any time biara, wo ho yɛ den. So nti ahaban dwuma a ɛdi? Ɛnɛ dɛ moasua adeɛ pa. Wodane w'ani so hwɛ a, woahu sɛ yɛka banku a dadesɛn, kropɔt wɔ hɔ, praeɛ wɔ hɔ, biribiara wobɛnya wɔ ha. Nti sɛ wobɛwura store ha a, wobɛnya biribiara bi. Wobɛnya kula, wobɛnom mu nsuo. So wahu, na sesa so. Yes, sɛ wopɛ sɛ wosi aduro a, aduro. wobɛyɛ no kakra kakra saa na wowɔ waa so nti me ha deɛ wowura ha wobɛnya biribiaa sɛ yɛgyina yɛhu sɛ wiɛ hye yɛn woda ne w'ani hwɛ hɔ a mewɔ kyɛ wɔ hɔ sɛdeɛ bɛyɛ wiɛ nhye wo asesɛ nwura wɔ ha ɛboɔ a yɛde yɛ mu adeɛ wɔ ha sɛ wahu ɛyɛ kyɛ Wobɛyi wɔ ha na wasane nti wei no occasion bɛ na yɛhyɛ kyɛ wei. Ɛwɔ kyɛ wei no ayɛ sɛ woyɛ so wopɛ sɛ woyɛ sobolo ne lamugye no a wahyehyɛ nneɛma no nyinaa wɔ table no sɛ dɛm ahyehyɛ si wɔ wie no ɛwɔ sɛ obi ehyɛ bi because ebia na baabi a wɔ na awia wɔ hɔ. Ah nti sɛ wo ntɔn sobolo di awo. Oh wokɔ baabi na awia hye wɔ abɛtumi ahyɛ. Ma wei no nkɔ w'akyi. Wei bɛkɔ bɛkyi. na wahyɛ so ɛyɛ fɛ wohyɛ ɛyɛ fɛ wokɔ ha nso a ɛnɛ deɛ w'adwuma yɛ o esua bibi because wosua a. apart from wɔn a wɔtɔn adeɛ wɔ kwan so wɔn hyɛ nneɛma ɛɛ ɛkyɛ wei no mhm. wɔn bi na bɛtumi ahyɛ kyɛ. ɛkyɛ wei obi a osi dan mesinfoɔ because awia de nti mesinfoɔ na ɛhyɛ wei kɛseɛ no. Kɛseɛ no yɛ Masonfoɔ. Woahu saa adeɛ wei? Wei first no, ne yɛn na edware, wonnya chicken pox. Dware a wonnya chicken pox. Wei no. Wate ase, wodware a wonnya. Sɛ yareɛ no, yɛn no nso yɛ sapɔ na abia. Yɛn no a, yɛwɔ no kɔkɔɔ na yɛwɔ no fitaa. Yɛn no akyi no nso, woba ha. Yɛ nananom na ɔmo nyusu pɛsto dɛ ɔmo nyusu ɛyɛ o ɔmo yusu ɛɛ ɛɛ wei bidie bɛt wei no ɛma wo gam no ɛyɛ den nti na ɔmo wi wei etwitwi ɔmo se ɔmo wi wei a esiesie wakoma
yɛwie yɛ no wei ata nsɛ wasɔre ɔbɔ nsɛ yɛ bɔ konka konka konka konka. ɛwɔ sɛ ɔbɛnya bi wɔ ha wei ɛyɛ kube ɛyɛ kube kube na obi ayɛ ne sa obi nso deɛ nyame hyira so ma no yɛde nom nsuo yɛde nom nsa ebinom nso de bɔ mpa ebi wɔ wɔn a wɔn akɔnfoɔ no anaasɛ ahemfo no ɛde gu ɛde gu nsa wɔn de gu. yɛde gu nsa yɛgu nsa ahaa sɛ yɛde gu fam sɛ yɛgu nsa yɛwie yɛ no no ne ɛba ayɛ sɛ daabi daabi daabi yɛpɛ obi sɛ ɔpɛ dadeɛ dadeɛ waduro ɛyɛ waduro yɛ dadeɛ sɛ wɔn
ne koropɔt no no nti wobɛtumi de awɔ abɛ aduro bi a wopɛ sɛ wode wɔ wobɛtumi de awɔ no pɛpɛɛpɛ Yɛwɔ ne kɛseɛ na yɛwɔ ne ketewa. Wobɛtɔ ne nyinaa set ne nyinaa. Ɛna wei nso wɔ hɔ. Wei na ɛde no mpaboa ano. Nti me ha deɛ wobaa biribiara wobɛnya. Wobɛnya biribiara.
Nti mɔmi sɛ obi obi pɛ wɔ akyire kwan na ɔsi o. Awo. Ɛfɛ paa nti ɔpɛ sɛ ɔmpɛ ɔmbɛpɛ bi na ɔmfa nsi. Mepa kyɛw. Ɛma wɔ edu ɛfɛ onye baabi a na ɔbɛnya no. Ɛno no wobɛba Michelle Camp motorway busa sɛ Michelle Camp motorway. Ɛhɔ na maame Leticia zero five four seven six one six one zero one.

Sɛ ɔba a mɛkyerɛ no. Mɛkyerɛ no akyerɛ no aduro no nyinaa ka ho. Because sɛ wotɔn wei no na aduro no nka ho a, wei no ɔtɔ a, ɛfiri sɛ ansa na ɔsan akɔtɔ aduro different wɔ baabi. Nti ɛwɔ sɛ ɔnya ne nyinaa wɔ ha. Nti ɛwɔ sɛ mekyerɛ wo na wohu ne nyinaa. Nti ɛwɔ makyerɛ. Sɛ wokɔ kwan no so a, wobɛhu sɛ girl bi wɔ kwan no so. Sister bi wɔ hɔ. Ɔno nso tɔ me nneɛma wɔ yɛ bi. Ɔno na ɔdi m'akyi.
Ɔno nso me na mekyerɛ no saa. Nti sɛ woayɛ ready sɛ wobɛyɛ adwuma no deɛ a, woba a. Medi kan mo akɔ office akɔgye lances na ɛbɔ me store no mu no, wɔn nsa ka lances no wie a, na makyerɛw kwan no nyinaa. Nti ɛnkyɛ, wobɛhu ne nyinaa. Oh, ɛwom deɛ mɛgye kakra, ae, mɛgye kakra, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nso ɛyɛ dɛn a mɛdidi, ae, nti mɛgye kakra. Obi wɔ hɔ a, ɔpɛ sɛ ɔyɛ gari, wei nso wɔ hɔ, ɔde bɛhuhu gari no so.